Tēnā koutou katoa. Tēnei te mihi maioha ki a koutou katoa kua tae mai ki te ki te whakapiri i ngā kaupapa o te rā nei. Ko te ko te kaupapa o te rā nei e whai ake ngā ngā ako ki ngā kaupapa tikanga, whanaungatanga, kotahitanga me te kaitiakitanga. Tēnei te mihi atu ki a koutou katoa.

He kaupapa nui te whakangahau ki te iwi Māori, he tikanga tūturu hoki ka tika, ahakoa ka kōrerotia e ētahi he pupuhi hou, he whakarere noa iho i te waipiro. He hōhonu kē tō te whakangahau atu i te pātī. Kei roto i te whakangahau ka tino rāngona ko ēnei taonga e toru, he mana, he wehi, He tapu hoki, arā, ko te kōtahitanga, ko te whakawhanaungatanga, ko te kaitiakitanga. Ka tika noa me tapa te whakangahau, he tikanga tūturu nā te mea ka korekore ēnei tokotoru tapu. Ka korekore hoki, ko te ao, ko te iwi, me ngā tikanga Māori.
Ko te kotahitanga te tuara o te iwi. Ka ngoikore ana te tuara, ka ngoikore hoki te karawhiu o te ringa me te nekeneke o te waewae. Ko tētahi tino take ko kotahi ai te iwi i runga i te whakangahau Nā tōna pārekareka, ka hoki ngā mahara ki te karaipeture e kī ana, Anō te pai, anō te ahuareka o te nohonga tahi o te teina, o te tuakana i runga te whakaaro kotahi. Ko te Paipera Tapu tērā ngā waiata 133 mā tahi.
Te whakawhanaungatanga, he pono te kīanga, ko te whānau ka tākaro tahi, ka piri tahi, ka noho tahi. Ka tirohia hoki tēnei āhuatanga.
I ngā whakangahau ka tiaki tētahi i tētahi, ā-tinana, ā-wairua. Ko te āhuatanga anō, ka tiaki i tēnā, i tēnā. He tiaki katoa ngā mahi pērā i te katakata, te waiata, te kai, te kōrerorero, me te mirimiri tuarā. He āhuatanga whānau te whakangahau, ā, mā te whānau anō te whānau e tiaki. Awhi mai, awhi atu, tātou, tātou e. He whakataukī, i mau i a Hirini Melvin i tana waiata E Tū Kahikatea.
Ka kitea ngā hua o ngā mahi a Hinerēhia i ngā whakangahau, tērā te pūkanakana, te pōtētē, hurahura, te haka me te pao. He wā hoki te whakangahau hautū ai te ihu o te pūrū ki te kakara o te puhi, me te puhi ki te ranginamu o te pūrū. Kei reira ngā momo katoa Ine Ahoone, Mahuika, Inauri, Ineraukatauri, Ine nui te pō mai. Ahakoa he piki, he heke, ka piki, ka rere ngā wairua. Ko Hine Rēhia ia, nāna i tū te ata hāpara, i whakatauki.

Ā, tēnā koutou. Āe, ā, ko te, ā, ko te kaupapa o tōku kōrero, ā, e kīa nei, ā, ko te Tāne Roroi e, me, me tōna mahi kei roto i te, te kaupapa o te whakangāhau. Ā, ko te mea nui o te tāne, ko te pūreiraku raku, Ka kite pāti ko tēnei tangata, ka tiki i ngā waiata me te rangi hei whakapiki te wairua o ngā tangata, katoa nā te mea, ka rongo i te rangi ngā tangata ki te pāti, ā, ka menemene mai, ka huri te tinana mō te kaupapa i takoto nei, ā, ka taka te mamae, waiho te hē, ka nui te aroha tātou katoa. Kei roto i ngā waiata te rere o te ngākau, o te harikoa, te māhara o ngā kupu, arā, tēnei te mahi e kawe mai ngā tikanga, whanaungatanga, kotahitanga, kaitiakitanga hoki. Ka kia ora rātou koutou.
Kia ora tatou, ko taku kaupapa tapiri atu ki taku hoa nei, koina na momo korero o te whakapapa nga purākau pakiwaitara me nga kianga i roto i te whakangahau nei. Te nuinga o nga wa o te Te whakangahau, ā, kia honohono ā whakapapa. Kia kōrero ngā kōrero, wētahi ngā rūkahu, wētahi kāre rūkahu, engari pērā i te wā e noho koe i te kauta nei, ka, ka kōrero ki tō whanaunga, ki ō whānau, ā, ki ngā manuhiri kua, kua ū nei ki roto ki tō pāti nei, ki tō whakangahau, ā, ngā momo pūrākau o te rohe, ā, o te wā, ā, mēnā E haere koe ki te ngau poaka, he kōrero ki te rahi o tō poaka nei, ahakoa e iti. Nō reira, koina te painga o te, te painga o te kotahitanga me te whanaungatanga me te kaitiakitanga i roto i tēnei, tēnei wehinga o te pūrākau, o te pakiwaitara o ngā whakapapa. Koina taku wehinga, kia ora nōu.
Kua waiho māku he wāhanga tuono nei e pātuki ana ki te hono ā-tinana, hono ā-wairua hoki ki roto i te horopaki o te whakangahau nei. Katoa ngā mahi o te whakangahau e rite ki te tuitui korowai, tuitui kākahu rānei. He whenu, he aho, kei te rangarangahia hei tiaki i te iwi, i raro anō i ēnei tokotoru tapu nei ko te kotahitanga, te whanaungatanga me te kaitiakitanga. Ko ngā whenu ka rangarangahia nei, ka puta i te whenua, koinei ngā āhuatanga ka whāngai i te oranga o te tinana o te tangata. Pērā i te mirimiri i te tuarā, Te mirimiri tētahi ki tētahi, ētahi tāima ko te mutunga kē mai, ko te whānau pēpi mai. Ētahi tāima, nā tō tātou nei pāpā i, i ki mai i te ata tonu nei, he, we, he wehinga. Otirā, i roto i ēnei neke neke katoa, ngā āhuatanga e pā atu ki ana ki te oranga tonutanga ā tinana mō te iwi, mō āke, mō āke, mō āke tonu atu. Ko ngā aho kei te rangarangahia nei me ngā whenu i roto i tēnei mahi korowai, he mea e pā atu ki ana ki te taha wairua. He tino tauiratanga mai o tēnei āhuatanga, ko te waiata ake i ngā waiata Pākehā, Reo Pākehā, ahakoa he koretake te kaupapa, ahakoa kāre kau he paku hōhonu ki roto i ngā whakaaro o te kaitito, i te wā e waiatatia ngātahitia ana e te rōpū katoa, he rite te tapu ki tō te hīmene. Tērā te momo wairua ka mōhiotia whānuitia e ngā Māori, tāngata Māori, Pākehā mai, Airani mai, i Aotearoa nei. Me tino aro mai ki tēnei āhuatanga, nō te mea, ki tō mātou nei rōpū, mēnā he whenua tēnei, he iwi kotahi tātou i raro anō i ngā whakaaro i whakatinanahia mai e te Tiriti o Waitangi, ko tēnei āhuatanga ka kite i te wā whakangahau, i te wā pāti, te tīmatanga mai o te partnership me te waihangatanga mai o Aotearoa nei. Nō reira, koti tēnei wāhanga.